Wuoga ne oko. Adwa loso kama tin kwa. Ayie ni dwa loso ri lakini wuoga ne oko. Bia ne oko.
Yaani manade kata kopo ni insecurity makana. Hapana, ne iwinjo jatelo. Yeah. Ok watim kaka itimoni. Ang'o motim?
Iting'o boke opong' Kiwilwiti malich machalo kama Ai nyora bwana wadon bende ne mos ai walo ma onge gima ok nyalo donjo e chona ka wi bed ng'ama ka kwero wach to winjo winjo ni kani ang na pami proper walo go kadwa ma ngo miting e lweti ere tisu ere tisu midwa donjo e chona we ng'amo na dhogi ni dwa ywak idwa ywak ang'o An wano ge ma ok adwa. Ere tisu midwa losorigo e choka?
Ahinyora we akwonga. Omera wuo koda. Ere tisu midwa losorigo ka? Ha? Etele wa piel mondi mondo abi. Ing'eni ne.
Ujo Nairobi uchaji. Kubiro dala ka to kunyal wuondo kubera ne mos. Hai walo. Hai walo. We mako cho. Uchaji. Ok unyal biro dala kaka suku ubiro ka udwaro piel gi gik madongo dongo. Mago boke ma eh? Inyal anyalo pa umera. Chik na lweti wa losra. Ilosi ni lweta.
Idwa losi ni lweta. Ai. Ka otisu ni dhi losi ni go kadwa walo. Ka otisu ni dhi piel go. Ka ogini bwana. Tisu no piny to gigi ng'eny. Ila alosra gi tisu matin adhi. Omera mulo losruok. Omera ka ogina dhi omoni tisu machielo.
Wadwa, iwinjo ji pano lando. We upimo wiwa. Kaw gini donj e cho wit gik miting'o e lweti. Gigo katigo.
Kamera we donj e chogo moke bwana ok abi yieni. We ok mang'o. Wani choma dala nitie. We gini dhi pong'o. Mera gini dhi pong'o cho ok abi yieni bwana. Aya. Ma gima ok inyal donjo e cho. Odhi pong'o cho.
Odhi pong'o cho. Kaw gini losrigo. Makna mai. Makane ma. Kasto Giling' aling' matin. Kasto adonde. Idondo?
Idondo ang'o?
Obel makini. Omera dala mane chune ok piele go boke. Kaw tisuni losnigo kaka sekorino. Kidwa ni wawinjre kodi, to tim gima nyisi. To ka in gi pachi moro mibiro go kano odiechieng'na, tinyisa. Kawuono ang' niyuda. Ang' ni kendo ing'e nasesomi kama safar mar adek. Kae kelna tisu mara moko. Obed mogi.
Ing'e ni ne no ne okona na. Kelna tisu mara moko boke. Kaw biro gi medi gi mamedi kaw tisu. Kaw boke gi wit kucho. Wa ne. Wit gino kucho. Omero we pimo pek mar oboke gi tisu. We pimo pek mar oboke gi tisu. Omera ne, angni omera. Ala dwaro gima gwaro, ala dwaro gima gwaro. Gima gwaro. Gima gwaro. Gima gwaro siende ne magolo losruok. Gima gwaro siende ne magolo losruok. Koro Nairobi kucho bende ulosoru gi gik miting'e lweti. Upielo ga gi gigecho. Gini emudhigo gecho. Ni kwa kwaro kar losruok ni. Omera kaw gini konyri go. Nono to kan gi pachi moro to please. I'll not tolerate such kind of nonsense mi donje chogi gima lich machalo kama. Wacho kisongo. Donj kucho. Wacho gi tichu to bende ga. Walo go kadwa. Donj kucho piel. Ibe chieng' moro ibiro mana gine bwana. Ang' natami e piele chona, omera. Ang na tami piele choka. Don kuto to ilos ni kan gipachi moro tange. Ng'ato ok nyal keto ni dwano wal koda ni bire chona go boke lwedo pong pile ka pile. Wen yang na wal koda. Omera pok idonjo ni ipiel. Pok idonjo. Pok idonjo. Ada. Anyalo nyamo nyaruga sani. Bendo ng'e adier. An weche manon ma ng'ato kelona gi wich moyugno kadwa.